Ir-rikkezza tax-xena artistika Maltija ma tinsabx biss fl-istili adottati u fl-istorja twila tagħha, imma wkoll fil-varjetà kbira ta' materjali użati. Wieħed mill-mediums l-aktar popolari fost l-artisti Maltin huwa ċ-ċeramika, xogħol tat-tafal moħmi u ddekorat.
Meta tgħid il-kelma ċeramika, in-nies F'moħħhom jiġu ħafna affarijiet, kmamar tal-banju magħtum, settijiet tal-porċellana tal-ikel. Fil-fatt, dawk kollha ċeramika. Iċ-ċeramika kulma hi tajn, tafal, li jinħaraq, jiġi moħmi ġo forn tal-fuħħar f'temperaturi daqsxejn kbar u jbiddel in-natura tiegħu minn ħaġa li tista' tagħġinha issir ħaġa solida. Jiena ċ-ċeramika meta bdejt nagħmilha kien jaffaxxinani t-tafal kif tista' inti toħloq forom bih. Jiena mpinġi wkoll u anke mpitter, però dan għalija huwa materjal li huwa eċitanti ħafna. Iċ-ċeramika tgħaqqad fiha x-xjenza u l-arti u li din lili laqtitni ħafna u iktar ma ħdimt biċ-ċeramika iktar skoprejt li hemm element spiritwali ħafna fil-materjal innifsu. L-ingredjenti li hemm fit-tafal li huma alumina, silika u ilma jinsabu f'ġisimna wkoll. Allura jekk inti Wara, meta jmut xi ħadd, jagħmlu cremation tiegħu, l-ashes tiegħu jistgħu jintużaw bħala ceramic material u anke tinħoloq glaze minnha. U jiena dik affaxxinatni u bqajt newden fuqha għad mela hemm element ta' verità fl-istorja li Adam ġie maħluq mit-tajn tal-art. Aħna għandna rabta mat-tafal. mad-dinja tagħna. In-natura taċ-ċeramika hija illi tibda bħala tajn, tgħaddi min-nar, tinħema u mbagħad issir iktar b'saħħitha, iktar solida. Tibdel in-natura tagħha. Bażikament dik hija.
Għal bosta snin Sina Farrugia ħadmet bħala għalliema. Illum il-ġurnata, Sina taħdem fl-istudjow tagħha, iżda t-tagħlim u t-taħriġ baqgħu għal qalbha tant li ssuktat tistudja fi Brunel University ta' Londra u tħarrġet f'bosta workshops fejn kompliet tiżviluppa l-istil partikulari tagħha.
Naħseb l-iktar li ġejt influwenzata huma mill-għalliema tiegħi u mill-ħbieb tiegħi li huma artisti jew għalliema wkoll. u magħhom stajt iddiskutejt l-għalliema tiegħi tal-Iskola tal-Filosofija wkoll jinfluwenzaw ix-xogħol tiegħi fil-fatt wieħed mix-xogħlijiet li ħadimt dal-aħħar kien ibbażat fuq studju li għamilna hemmhekk ta' mantra, incantation, ħloqt minnha speċi ta' installation tmien piedi bi tmien piedi. U naħseb illi għalija kienet tfisser ħafna dik l-installation. U ħafna drabi ix-xogħol tiegħi huwa influenzat minn dak li nkun qed nagħmel fil-mument f'ħajti minn xiex inkun għaddejja. Nipprova għalkemm huwa diffiċli ħafna biex tesprimi ruħek biċ-ċeramika għaliex mhuwiex Itik riżultat immedjat, imma l-proċess biex jinħadem kif qed tara huwa twil ħafna. Imma nipprova għalkemm hemm dawn l-intoppi kollha sakemm tispiċċa b'riżultat, ngħid xi ħaġa li tfisser, li tkun tfisser, mhux għalija biss, imma forsi għal dawk li jħarsu lejha wkoll. Inħobb naħdem skultura, bit-tafal, timmudella, inħobb nuża ħafna t-textures u jaffaxxinawni ħafna anke l-forom. L-aħħar xogħlijiet li għamilt pruvajt li l-forom mad-daqqa ta' għajn ikunu użajt iċ-ċirku u d-diagonal. U f'exhibition oħra li kont għamilt użajt iċ-ċirku ġol-kaxxa, imma dik kienet installation. speċi għamiltha minn ħafna units żgħar. Il-forn jorbotni wkoll illi ma naħdimx xogħol kbir u naħarqu kollu f'daqqa, għax il-forn li għandi huwa żgħir. Allura x-xogħol naqsmu f'sezzjonijiet u mbagħad naqgħadhom wara. L-iktar li nħobb naħdem jiena affarijiet li niffurmhom b'idejja. Pereżempju, tgħallimt nuża r-rota tal-fuħħar U għandi xogħol li għamiltu bir-rota tal-fuħħar, però id-dritt u dritt għandi il-polz naqra żgħir u dejjem sibta daqsxejn diffiċli biex Eh, nżomm it-tafal iċċentrat. Għalkemm iktar tard mbagħad skoprejt li kien hemm eh, artist Ġappuniż li kien xwejjaħ u li jdeh ma kienux għadhom b'saħħithom u kien juża ta' falarta b'ħafna biex eh, joħloq il-bomblu fuq ir-rota imma minflok jagħmlu dirett fuq ir-rota kien jagħmlu fuq biċċa njama. Allura hu meta meta il- il-bomblu il-bomblu kien ikun lest ma jmissux, kien jaqalaw b'kollox bil-injama ta' taħtu. U jien għad forsi jmissni nibda nagħmel hekk. U provajt għandi xi xogħol, għandi xi xogħol, imma ma jħajjarnix ħafna. Eh, jien naħseb li fil-bidu, eh, fil-bidu it-tafal kien maħdum minn nisa. Fis-soċjetajiet primittivi, naħseb li n-nisa kienu jagħmlu x-xogħol tat-tafal u jaħarqu l-bombli u kienu jużawhom biex jaħżnu żjut, inbejjed, ilma, ikel ġo fihom. Imbagħad meta skoprew ir-rota u bdew jaħdmu fuq ir-rota, il-mara ma baqgħetx Daqshekk taħdem it-tafal għalkemm fis-South America rota damet ma daħlet allura hemm ħafna nies għadhom jaħdmu t-tafal b'idejhom ħafna minn pots South American kienu kollha maħdu minn blidejn. L-irġiel mbagħad bdew jaħdmu tafal fuq ir-rota, Kien speċi impenn. Jien naħseb qabel il-mara kienet tlaħħaq mat-trabi li jkollha u t-tisjir u forsi xi ħjata u eh, fl-istess ħin tmur tagħmel xi daqsxejn fuħar eh, u tlaħaq ma' kollox. Naħseb għadhom hekk in-nisaj ilaħħu ma' kollox. Iktar ma jkunu b'saħħithom, iktar jagħmlu xogħol kbir u b'saħħtu. Aħna n-nisa naħseb irridu nużaw naqra moħħna u nagħmlu xogħol illi jekk ikun kbir maħdum minn units pereżempju. Per eżempju, eh, mat-tfal tal-iskola, konna nagħmlu murals, imma l-murals kienu magħmulin minn tiles żgħar, kull tifla li kont naqlem, tagħmel tard pereżempju, u mbagħad tibni. U jien l-istess nagħmel, jiena naħdem biċċiet, mhux bilfors tile kwadra, la, ġifieri, imma x-xogħol nqatta' u mbagħad inkun nista' naqdu wara li jkun inħaraq fil-forn.
Sina Farrugia esebiet madwar il-Mediterran, fl-Ingilterra u fl-Istati Uniti, u għandha relazzjoni speċjali mal-gżira ta' Ċipru. fejn tat bidu għal serje ta' wirjiet imtella' f'kollaborazzjoni bejn artisti Maltin u Ċipriotti.
Bħalissa għandi ħafna xogħol, ix-xogħol ta' ċeramika. Bażikament meta jinħadem, l-ewwel jidħol darbtejn fil-forn tal-fuħar. L-ewwel darba joħroġ terrakotta, jiġifieri jkollu mingħajr kulur. It-tieni darba tista' tigglejżjah fejn jista' joħroġ bil-kulur u mbagħad ikollu lega ta' ħġieġ fuqu illi tagħmlu ma jgħaddix l-ilma minnu, ma jkunx porus. Issa jiena Ppreparajt ħafna xogħlijiet, ili nipprepara mhux ħażin, fis-sajf nipprepara u fix-xitwa mbagħad naħraqhom fil-forn għax fl-istess ħin nkun qed insaħħan naqra mid-dar bis-sħana tiegħu għax itella' temperaturi ta' 'l fuq minn 1000 degrees centigrade, ġifieri temperaturi kbar. Ġifieri bħalissa dak ix-xogħol li qed nippjana li nagħmel. Nixtieq li fis-snin li ġejjin nagħmel żewġ affarijiet importanti. Jiena barra li nagħmel iċ-ċeramika ġieli ktibt xi versi u qegħdin jiġru ma' kullimkien, jiġifieri fil-kxaxen u hekk. Niġborhom, nagħżel l-aħjar u forsi nagħmel pubblikazzjoni żgħira u magħha ntella' esebizzjoni taċ-ċeramika. Dak li nixtieq. Għandna xi ħsieb li nagħmlu esebizzjoni Grupp ta' ċeramisti wkoll, dika nittamaw li ma tkunx daqshekk il-bogħod. Forsi nistiednu xi ċeramisti minn barra jieħdu sehem magħna wkoll kif konna nagħmlu qabel sa ftit ta' snin ilu. Ġifieri jiena dejjem lesta li nieħu sehem f'esebizzjonijiet kollettivi, però b'mod personali dan li nixtieq, illi L-exhibition li jmissni nagħmel issa, magħha jkun hemm ġabra żgħira ta' dawn il-versi li nħobb nikteb kultant.
Sina hija waħda minn bosta nisa Maltin li qed jesploraw l-arti taċ-ċeramika bi stili, tekniki u lwien differenti. F'dan l-istaġun se nkomplu nlaqqgħukom m'artisti oħra li fi spirtu simili qegħdin jesploraw varjetà wiesgħa ta' temi b'materjali daqstant ieħor varjati. Għad-dieħla.